nti mepaakyɛ o problem bɛn na mo fesi ɛwɔ mo site a. problem a yɛfesi ne sɛ aha yɛ under government ɛna yɛwɔ private one hɔ na private one no bɛgya government na ɛhɔ na me design no deɛ me na meyɛ ɛna ɔwɔ bɛba abɛtɔ. na ɔno nso de akɔyɛ n'adwuma. Enti ɛyɛ sɛ aborɔfo no a ɛba no, wɔn nso kɔsi ɛnam government so na wɔtumi bɔ ɔman mu. Adɛn nti na wɔmma wɔn mma sate ha prɛko na ɛno wɔn agya ama obiara sɛ fa wɔn kɔ kyini kwa? Nti wobɛhu ara sɛ wote a na buroni akɔ baabi foforɔ nti ɛma yɛnya dɔm yɛnya dɔm no mekora na metwa metra ase twa wei kora ɛkɔ bɛyɛ six months menya adwuma da ɛnso wɔn ba hyehyewodeɛ a ɛma me meyɛ dɛ menya adwuma ebi tɔ wei bi de kɔ ebi tɔ ntoma de kɔ ɛma me ma adwuma no m'ani ɛyɛ dɛ ɛbrɛ sɛ mɛkɔ so ayɛ te sɛ wei ɛ- ne prɛnte wei koraa no ɛboro bɛyɛ four months mu mprɛnte ntoma nti yɛyɛ deɛ no ankɔ a ɛbɛma me me breki a mentumi nka deɛ yɛni obi a ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛyɛ na sɛ wei no so breki a ka ho sɛ dinkra yɛ dɛ abreki nti yɛ saa ɛyi ɛhaw no a yɛfa mu paa no sɛ wɔn yɛ a wɔn dalɛto wɔn dalɛte so wɔn mmra Yɛ center ha, yɛwɔ toilet wɔ hɔ, yɛwɔ ɛɛ baabi adwo nso wɔ hɔ. Ɛwokɔ private no nso a, ɔno aba hɔ no, afei na ɔsɛ kɔsrɛ baabi ebi wɔ sɛ mo nkɔ hɔ nkɔdwo nso. So nsa nti yɛ ha yɛwɔ biribiara wɔ ha so no, wɔn mma. Ɛno nti me ma bɛtena no, me me papa fie ɛna ɛyɛ saa adwuma no nyinaa nso magyae aba bɛtena ha sei. Ɛnso wɔn mma ha. Ti sɛ yɛ yɛhwɛ anim afɔ this year, wɔn amma a Me mɛtumi abreki wei no anaasɛ me mɛsesa me nneɛma akɔ hɔ na mekɔ hɔ a ɛyɛ me papa fie ɛna aha so yɛ aban dea nti wɔn mmɔ wɔn mmara na yɛso yɛ wɔn tɔ ɛyɛ tumi nya ɛma ɛyɛ wɔn ba a ɛna ɛhyɛ nkura ama yɛayɛ no mmɔɔ te sɛ ne ɛdɔɔso wɔ ha bebree kɔɔ na aka Yɛyɛ nnipa bɛyɛ nnan pɛ na ɛwɔ ha, nti yɛ haw paa no no. Apart from ɛno no, den ɔhaw bio na mo mo mo ɛna ɔn sɛ ɛyi ɔmo bodo yɛ akyɛ ɔmo mma ma yɛ nyɛ sika nfa bi nyɛ dɛ ɛmmoa no ama asɛ yɛ nya problems yɛ yɛ wɔta ɛtwe nsuo kɔ ɛɛ yɛ machine ɛtwe nsuo kɔ inside wɔ toilet ne na asɛfoɔ asɛe yɛ so yɛ nya sika na yɛ de bi ayɛ dɛ. akɔ akɔtɔ yɛ ha baako no no so yɛ obi bɛba na nsuo ni hɔ no ɛnyɛ baabi a anwo nso a ɛno nso yɛ problem nti yɛsrɛ sɛ sɛ mmoa bi bɛba deɛ a aban no nhwɛ na ɔmmra mɛboa yɛ ntɛm sɛ ɛsɛ ɛnkyɛ june no mu na ɔma ha ase ɔmo yɛ dɛ ɛreba na saa berɛ wei no nni hɔ a ɛno nso bɛha adwene paa yɛ ha wɔ a yɛsa afei si ne ha apart from ɛno no dɛn bio ɛno deɛ kɛni ha obiara saa Apart from sɛ wɔn bɛ siesie wei no kama ama yɛn nɛ ɛna aha baabi a te sɛ baabi aha dua yi ase a yɛ wɔ fɛs ne yɛyɛ na aha ɛna dua no yɛtwa firi hɔ na wɔn aba sɛ wɔn ba bɛsiesie aha wɔn bɛka ɛkora ɛkɔ bɛɛ six months ni sese so aborɔfo yi bɛhyɛ da aba na saa berɛ no awia da wɔn so. ɛno yɛka sɛ yɛbɛyɛ a nka na ebia yɛbɛtumi ayɛ ɛnso ɔma bɛhyɛ bɔ sɛ ɔmo ba abɛyɛ nti sɛ nka ɔmo baayɛ koraa na ɔmo sɛ a na ɛna ɛmo mmɔ mmɔden koraa na mo nyɛ na yɛmpɛ kakra koraa mmoa mo a ka na ebi a nka yɛayɛ dɛ yɛwie atɔ nadeɛ nyinaa ka mpɛ sɛ me meyɛ bɔ shares bi wɔ ha na nka ɔmo ba a yɛgyina aseɛ ɛnso ɔmo sɛ ɔmo bɛba abɛyɛ yɛnim sɛ anim anim yɛ a o bɛsi nnɛ obiara maae ne sɛ yɛhu sɛ yɛ so yɛayi no ɛɛ nadeɛ no a yɛatɔ agu hɔ market mma no yɛde bi asa aka ho ayɛ dɛn ayɛ ɛna egu hɔ na ɛsɛ yɛnya baabi a yɛabɛgyina dua yi ase a yɛyɛ no ti sɛ ahɔhoɔ no so ba na wɔn nso hu sɛ yɛsiesie ha yi a ɛno nso ka ho na wɔn nso kɔ baabi foforɔ no ti aban no nfa ne nsa nhyɛ mu kakra ma yɛ yɛyɛ hia sika sɛ yɛyɛ di o wɔde sika brɛ sɛ yɛni na wɔn mmoa yɛ ma. Baabi a ɛyɛ tɔre saate no, ɛnyɛ fɛ, na obiara baa n'ani ayɛ dɛ aka ha sei. Ɛno paa na ehia yɛn.
Nti materials no, mo ara na motɔ anaasɛ aban na ɛde brɛ mo? Materials no, yɛn ara na yɛtɔ. Yɛn ara. Sɛ ɛbɛyɛ a, aban deɛ nka deɛ yɛhwehwɛ firi hɔ ara sɛ wɔbɛsiesie ha no ama yɛn. Koraa no, yɛkɔfa bi wɔ sire mu yɛfa bi wɔ kumase na sɛ kumase ho ayɛ den nti sire mu na yɛbɛkɔ so ɛsɛ sika ni hɔ covid no baa bɛsi no ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛboa yɛ a yɛwɔ saate ha yɛ nneɛma sɛ sɛ aduro no ɛsi hɔ di week koraa na sɛ woanka no hye pɛ na asɛe so yɛnnura sɛ saa so yɛnya obi ma no ntwa sika sɛ yɛbrɛ mo na bi a 200 ghana koraa sɛ Momfa nhyɛ mo adwuma mu. Nso mete mu sɛ aban no nya profit firi aborɔfo no a ɛba no ho. Na wɔn ba no sɛ hwee nni hɔ a, ɛyɛ na ɛbɛte tourist no so. Sɛ ah Ghana deɛ ɔkɔ a, wɔn sɛ adinkra so ɔkɔ koraa wohu adinkra no ayɛ dɛ wahwɛ. Nti aban no mmoa yɛn na sɛ sika kakra wɔn deɛ sɛ yɛn na wɔmfa mmɛhyɛ nsa a wɔn ara mmra ebisa sɛ deɛn na asɛ na yɛnyɛ na yɛnkyɛkyɛ no wɔnyɛ mma yɛn. Yɛn haw paa no no. Nti meba o sɛ wɔka sɛ materials mmoa na wɔtotɔ no. Um, moyɛ account a sika no ɛkɔ mo kotokuo mu anaasɛ mosan de kɔ a mode ma aban because sɛ wo nso mo invest wɔ mu yɛnya yɛ deɛ ne sɛ wei obi ba no ɔtɔ a ɛyɛ mɛmɛ dea so na mmom sɛ wɔba bɛhwɛ no deɛ ɛyɛ nkɛ yɛ government na ɔmo gya yɛ akyire di ɛboro bɛɛ deɛ wɔ me meba ha 211 na ɛwɔ ha ɛhyɛ company bi nsa Nso ɔhwɛɛ yɛ a ɛnkɔ yie no, ɛna ɔno agyae kɔ. Na sɛ aha bɛyɛ fi, ɛɛ aha bɛfu bɛyɛ yi na ɔmbɛfaa me sɛ menyɛ dɛn. Me na metwa designs no nti menyɛ dɛn me mmra. So me mmra na mɛtena ha bɛma ha yɛ nika ma bɛtena ha two eleven bɛsi nnɛ. So nti bɛɛ bosom bɛɛ mmiɛnsa nyɛ sɛ wɔn ba na wɔtɔ yi bɛɛ mmienu bi a. na me me de ato me ho ayɛ ayi nti mehwɛ na sɛ nyɛ ayi a na mede kɔ kentim na menwene so nti sɛ nka aban no siesie ha deɛ ɛbɛtwe dɔm aba nipa no ba no ɔregister a ɛyɛ aban no dea sɛ yɛfa sɛ mante kora na ɔbɛtua me ka a nim sɛ meyɛ adwuma mante ɔbɛtua me ka mebaa menya independent free aban hɔ meɛha me nti bosom edu a yɛntua ɔka daabi mete ha fɔ sɛ mehɛpo sɛ dinkra bɛyɛ dɛ ɛbɛkɔ so. Na woba na wotɔ adeɛ deɛ a, na ayɛ me me dea. Nti sɛ obi obi bɛhwɛ hanom a, sika no hwan hwan na ɛbɛgyegye sika no? Yɛ ɛ yɛn fan sɛ ɛwɔ na wɔ yɛ kɛn yɛ charge wei ɛ yɛde ato hɔ yɛde ato hɔ sɛ yɛ fan sɛ yɛyaa na ɛbɔ ano kakra na sɛ ha nyinaa fu a na ebia ne yɛapɛ obi ne ntumi nnɔ nti na yɛde ama obi na ɔno adɔ sɛ nnuro abia wei ara na mmea mede bɔ me ho ayɛ de adɔ fi sɛ Ɛkɔ bɛyɛ seven months ni no ɛyi no toilets no hwee nti kente yɛnwenwene a na ɛno na yɛde totɔ aduane adi na ɛbɛyɛ tan sɛ obi bɛba ha na nipa wɔ ha nwene ntoma na ha nyinaa afu kusuu nti mesɔre a na mea mafa sekan na matɔ masiesie. Um, woka sɛ aban ɔgye uh, sika no sɛ wokɔ register a ɛ anaa sɛ obi bɛhwɛ a ɛkɔ ɔno n'accounts mu ɛno nti na ɛma mebisa no because sɛ woka sɛ sɛ moboaboa sika no ano na sɛ ɛbɔ a no na sɛ ebi aha afu a na mo a mode mode akɔ yes akɔyɛ a ɛnti a yɛka sɛ ɛkɔ aban accounts mu sɛ ɛɛ yɛwɔ ha no obiara ba a registration deɛ yɛka kyɛn sɛ wɔnyɛ dɛ wɔn register wɔn register a ɛɛ ɛno deɛ wɔn nim sɛ yɛ register deɛ ɛyi building no yɛ aban deɛ ɛkɔ aban hɔ na yɛkipu saa sika no sɛ meka sɛ aban ba ha bɛgye sika no paa deɛ na meboa na mmom yɛkipu saa sika no fɔ aha ho ɛyi yɛfa sɛ aha ho asiesie na ɛwodɛ kyɛke o sɛ bɛɛ seven months ni no hwee wate asɛ nso still wobaɛ sɛ woahu biribi kakra wɔ ha sɛ ɔhu saa nti ɛɛ nkɔ Nso no yɛ ara egu so yɛ dɛ ɛbɔ ho. Nti sɛ ɛno na ɔka sɛ sɛ aban na ɛhwɛ ha ɛna sika no nso ɛnkɔ aban hɔ dea that means sɛ mo ara na mo use ɛna ɔse aban ntua ɔka a aban ntua ɔka da then it means sɛ wo ara na wo manage the affairs kakra na ɛwɔ ha nom no nso nso nya bi. mfasoɔ wɔ so. Deɛ ɛwɔ mu sɛ aban, yɛn ka sɛ aban tua me ka no sɛ yɛfa sɛ registration from buroni bɛfiri ne ne country aba no obɛsi tourist board wɔ so mhm. ɔno ɛwɔ charge a yɛcharge wɔ wɔn ɛna sɛ nka wɔn de bi bɛsiesie a wode ɛmfa sɛ mante biara wɔn bɛsiesie no wɔn sɛ sika ɛbɛba no na obi amfa ne nsa nka nka yɛni ho asɛm abaa no gye no hɔ no a Me mete wo kura hu sɛ aban de sika ba na mmom nnuru deɛ ɛyɛ ntɔnsofoɔ so ne sɛ wɔn ba a meka sɛ ɛyɛ minista yi a wɔn de na ɛtɔlɛ sɛ yi no mm. waba ha waba ha bɛɛ ansa na ebedi buronya yi waba abɛka yɛbɛsiesie ha yɛ sei sɛ wɔde wo sika ahyɛ mu deɛ a ɛnyɛ sɛ wɔsɔ sika ɛbɛba ho yɛyɛ ne yɛgye di Wɔn sa. Wɔn mma meyɛ hwee wɔ ha. Ɛno sɛ wɔn bɛba, wɔn bɛba bɛka kyerɛ sɛ wosiesie ha na hɔhoɔ bi ba na yɛabɛyɛ. Yɛnyɛ wɔn baeɛ a, wɔn bɛba bɛte saa fa ase na na wɔn ɛno ara. Me poɔ na ɛbɛgye.
Ɛɛ, wɔn sɛ wɔn sɛ yɛwɔ ɛɛ yɛayi wɔ ha, mma pɔnten ɛɛ. DC yɛwɔ tɔres ayi panin wɔ hɔ kɔkɔɔ kyerɛ a yɛwɔ bi wɔ hɔ ansa na akwaban no ankasa mu so nso wɔn no nso wɔn bɛba ha a ebi a na eh, aban panin bi afrɛ sɛ wɔreba ha tɔ mo ho sɛ anadwo koraa na wɔn aba ha bɛka kyerɛ sɛ monsiesie ha sei na ahɔhoɔ yɛ dɛ ɛreba ha so nso no sɛ nkasɛsi a ahɔhoɔ nya ma ha a aborɔfo no bɛhyɛ ase aba no ɛsɛ nkɔm no ba Ɛde wɔn sika bɛhyɛ mu. Akɔmfoɔ baa ha bɛwia yɛn nneɛma nyinaa. Na yɛhwɛ sɛ nkɔm bɛbɔ yɛ gyetire bɛɛ wode ɛfa n sɛ eh, thousand Ghana bi sɛ momfa nhyɛ aseɛ koraa bɛsi nnɛ. Obi anka hwewɛ nso sɛ pani bi bɛba deɛ a na ɔmo no adi anim aba sɛ yɛsrɛ mu a monsiesie a na sɛ no wu aseɛ bɛka so enti yɛyɛ pɛ me sɛ me da bi a me ne obi yɛ ntɛwia meka kyerɛ no plen sɛ na adwuma no Mɛtumi ayɛ dɛ agyae. Sɛ obi bɛba abɛyɛ deɛ a menyɛ me mma sɛ. So wɔn ba a wɔn se o oh, wura mu nya aboterɛ yɛbɛsa ayɛ dɛ yɛbɛba yɛbɛboa yɛbɛyɛ sei na wɔn kɔ yɛbɛyɛ sei na wɔn kɔ nti yɛka sɛ abansa. aban nsa wɔ mu a, ɛne sɛ nkorɔno no, aborɔfo no ama a wo sika ɛ ɛ deɛ ɔbɛgye no hɔ no ɛmma kɛse na mmom sɛ wo bɛsiesie ha ma wɔn ani gye ha mɔ a da biara wɔn nso de dɔm bɛyɛ dɛ bɛba ama wo nso wɔanya wo kakra wɔ ɛwɔ mu. Nti mo wɔ dɛn assembly assembly bɛn na mo mo wɔ aseɛ. Aha deɛ ayi mampɔntene. Wɔn mpɔntene sɛ kwabere ayi aha nti ɛhɔ ne ɛwɔ Yasambri. Nti wɔn na wɔbɛgye sika wɔbɛgye sika. Church no a na ɛyɛ company ayi wɔ mu no deɛ mehwɛ a na wɔn tua ayi ma wɔn sɛ wɔn no ɛɛ na yɛ company. Wonim sɛ wɔn napcofoɔ. Aban yi na kuro yi mmiɛnsa baa ha a, berɛ a aha nneɛma a ɛwɔ ha nyinaa aban one apart from ne dan ɛyi one city ɛwei sɛ asisi a sɛ meka sɛ mefiri ha akɔ a ebi a nneɛma ɛwɔ aha nyinaa mɛtumi ayi sɛ mede a mede kɔ na na kuro ni no a wɔmprɔn no sɛ wɔmmra mɛyɛ adwuma wɔ ha no deɛn na wɔbɛyɛ so yɛn no a yɛwɔ ha no ɛna ɛsɛ nka eh, wofa trɛ no na wafa wine eh, wafa tu na ɔde wine no ayɛ yɛ a ɛwɔ kuro yi mu me a mɛmi yɛ saa adwuma yi ɛsɛ mante no duru na sɛ woma wei seven million koraa na sɛ yɛ so woma yɛ woma no sɛ ɛɛ seven ɛɛ seven hundred ghana no ɛna wɔn nso woma yɛ ɛɛ ɛɛ fifty five ɛɛ five hundred ghana koraa na kabra nka ɛnha adwene no sɛ mɛmi tu me ho akyɛ aboa sɛ. Oburoni no bɛba sɛ ɔbɛhwɛɛ Dinkira a ɔbaeɛ ampa a wanya bi ahwɛ na month duru a na n'apkoni no akɔgye sika na me a me mewɔ ha akyerɛ no no biribiara so ɔho saa ne nyinaa ha yɛ nso wobɛyɛ ne dɛn. Ɛɛ bɛt sɛ wo nso sɛ obi ba na sɛ ɔno nso bɛhwɛ a saa sika no nso womfa mma aban. Deɛ nti a memfa mma aban ne sɛ, aba ɛɛ eh, nipa no aban nɛ wo sika yɛ ade baa yi na ebi abɛyɛ two months koraa nɛ obi ma ha ka no korɛ saa sika a yɛgye afiri ho yi ɛyi aban no koraa bɛka sɛ na ebi koraa yɛnni no korɛ nyɛ dɛn ɛma no nso ne nyinaa yɛ nipa a wɔndalɛ to wɔn ma wɔn nyɛ dɛn ɛma ɛɛ yɛyɛ ɛɛ ha se sɛ nka da biara ɛfa sɛ abɔfo ɛbɛn yehu wɔn wɔ abɔnten na da biara kura yɛnyɛ nipa five five five five wɔ ha a enuru mante no sɛ wobɛtua ne ka koraa na anka sika a yɛaboa gu wɔn koraa tumi tua ka. na nso wobɛtumi ahu ayɛ wei sɛ ɛsiane sɛ ebi a aban nso ehu mfasoɔ bi a ɔno nso nya efi mo so no nti na ɔno nso ɛnte n'ani ɛnhwɛ ha because. sɛ monya sika no a, sɛ ɛyɛ twenty cedis, sɛ ɛyɛ hundred Ghana, sɛ ɛyɛ thousand Ghana, mo nso mogye a, momfa nkɔ, na wɔn nso wɔnhu sɛ ebia sɛɛ ne sɛɛ na mo koraa moyɛ account ma yɛn. Nti yɛn nso yɛde yɛn ani rehwɛ hanom na yɛahu sɛ yɛn nso mfasoɔ bi wɔ hɔ nom a yɛn nso yɛyɛ. Sɛ mfasoɔ yɛ sɛ wodu sika kɔhyɛ biribi mu na wogyeɛ no deɛ, wonya, na womfaa hwee nkɔhyɛɛ biribi mu na wokɔgye a, Na sa ebe ye ye sa. But sa at least ne ne ne property na ɛwɔ ha. Ne dan ne dan na ɛwɔ ha. Usi dan si ha, dan deɛ ebi na yɛsisi esi hɔ no. Usi dan si hɔ na sɛ hwee ni mu a ɛyɛ kwa. Eh, but so aka at least nso mo akɛyɛ sɛ motumi show sɛ bi a assembly mo mo petition assembly no sɛ bi a bibi sɛ wɔ ha no na sɛ ne sɛ ne sɛ na wa. panin paa yɛfa sɛ ɔda kɔ kyerɛ a ɛyɛ ano nyinaa sɛ panin paa firi akra ɛba a wɔn nyinaa ka wɔn ba yɛka kyerɛ wɔn sɛ yɛabɛwiaeɛ wɔn yɛabɛwiaeɛ nti ɛɛ yɛsɛ aha yɛ basa nti wɔn mpɛ sika kakra ma yɛ ne yɛmfa nhyɛ aseɛ sɛ nka saa sika no koraa wɔdeɛ fa bɔ yɛ bosea sɛ mebɔ bosea ɛɛ ɛɛ thousand ghana. One year a mɛgye thousand five a yɛnim sɛ wode wo sika bɛhyɛ mu nti yɛ so yɛ fɔ so apɛ saa sika no de ama wo ɔyi n'ani o from de ɔmo bɛwiaeɛ ɔmo awiaeɛ two tank yɛnya ahwee mfiri hɔ yɛ so no ka no korɛ sɛ sɛ adinkra wei yɛ nyina yɛ gyaeɛ a Ɛka sɛ aban nso bɛsɔto biribi kakra. Adɛn na aban no nso mfa n'ani mma sɛ masi dan ahyɛ ha deɛ a, ɛneɛ memfa eh, wɔkɛse nyɛ dɛ ɛnwum sika no baabi ɛbɛkɔ biara ɛyi ɛbɛba biara momfa ɛnto hɔ masa nkɛ no ɛnyɛ yie saa sɛ sɛ me matena for five months ne sɛ biribi ama na ɛsɛ nnɛ wo baa mesɔre nnora madɔ ɛwɔ ha sei na sɛ aba deɛ a ntumi so menni bi sɛ sɛ mesomedi bie nti sɛ ɔno yɛ ɛde sika bɛ hyɛm deɛ a ɔno no ɛni me me nka ntu me ho masa de ho ghana me na me yɛ design wei na sɛ me me nya pay mfiri biribiara mu a masa ka no korɛ ɛyɛ paa so nti sɛ me me gyae a ɛbɛ ɛbɛ hyɛ obi nkura sɛ ɔno nso mmra mɛ nti sɛ aban no ɛpɛ biribi a me nye sika no na ehia me mɛ na me ka sɛ Nyɛ sika na ehia me, na mmom wɔte n'ani ba ha a, biribiara bɛkɔ yie ama me. Metɔn m'ayi a, menim sɛ ɛno na ɛyɛ me dea. Obi nso ba ha na ɔrɛdista a, menim sɛ ɛno nso yɛ aban dea. Na woayi w'ani, yɛawia yɛn, moamayɛ hwee, enti hwan na ɛmfa ne nneɛma mmɛgu ha nsa mmɛyɛ mmɛwura? Nti woawia mo bɛyɛ how many? Ɛkɔ bɛyɛ Seven years ni. Mu wia. Seven years. Kaa.
Ɛne sɛ akyɛ. Akyɛ yɛ kaa yɛ kaa sɛ yɛ bɛ wia yɛ yɛ hie sika kakra. Ɛsiesie kura wɔ ha yi kura yɛ wɔ prombɛs ya ɛnyɛ government prombɛs a yɛ frɛ ne sɛ si yɛ bisa sɛ machine. ɛyɛ sɛn a, wobɛtumi aka sɛ, o, masi wo kura sei a, ɛyɛ ɛka sei ne bɛkɔ. Na nka aban ɛɛ wo deɛ woaba ha, wɔrepɛ obi ama no ayɛ no nnɛ yi ara kora a, yɛbɛtumi anya obi ama no ayɛ. Yɛyɛ wie a, wo se yɛtena ase, wohu sɛ mede sika na ayɛ dɛ abɛyɛ. Eti bosome biara koraa no, moanya hwee koraa ma aban no. Ebia mompɛ ɛɛ ɛyi ɛɛ ɛyi five hundred Ghana nto hɔ a. Na sɛ yɛn nso yɛbɛfɔɔ so sɛ deɛ ɛbɛba biara no deɛ ɛyɛ aban sika na wɔmfa hwee mmerɛ yɛ, yɛte ha saa. Nti mepatɔ me ba o, um, aban na ɛfaa wɔ adwuma mu wɔ ha? Dabi. Na hwan na ɛfaa wɔ adwuma mu wɔ ha? Deɛ ɛmaa me baa ha no, ɛne sɛ yɛwɔ ITAC ɛwɔ Accra. Me, wɔn bɛfaa me abira na mennim wɔn da. wɔn bɛ fa me sɛ wɔn ate sɛ obi twa design wɔn kɔɛ program bi wɔ trade fair hɔ ɛsɛ wɔn bɛ fa ma me bɛ boa ɛdi nkira no ɛna me kɔɔ yɛ ti me kɔɔ yɛ akyire na peter kenso the whole ɛɛ eh, ghana craft no wɔn na ɛda ano ɛna wɔn yɛ sɛ ɛɛ eh, sɛ aban bɛsi center wɔ ha deɛ a ɛneɛ yɛɛ no yɛmfiri yɛafiafie mu na yɛmmra no yɛmɛboa sɛ ɛbɛyɛ a adwuma no nyinaa bɛkɔ so ɛna me me me papa fie yɛ prɛnte ntoma ɛtwa ɛɛ eh, design mi na mi twa nti.